Gidba. Għandi tnejn tajbin. Jiena mal-ewwel ġibt il-liċenzja, ġifieri tlajt tlajt għat-test wieħed u t-teorija kont ma għaddejtx, s- ħriġt barra, Għax erġajt inti fil-prattika- ħallast u għamiltu dak il-ħin Ejja, stess. x'qed jagħmluha issa Ejja, wkoll. toqgħod toħroġ Eh. u tistenna u terġa' Eh, tidħol. U u darba msomma kont fil f- meta kien ħajġini t-test, ħabibti kienet qa- kienet damet biex tgħaddi xi ħames darbiet ukoll dak Eh. iż-żmien tiegħi. U kulħadd qisu jbeżżgħek li mhux ħa tgħaddi. U kien hemm wieħed partikolari li għamel it-testijiet u kulħadd bda jgħidli, itlob li jiġi hu jagħmillek it-test. U jiena msomma nistennieh, eżatt tlabt naqa' xalċema u Għatlu minn għanna u hekk kulħadd li sejra t-test għal kulħadd jistennini għamela t-test. U nara l da ġej l-istess wieħed li kulħadd jgħidli itlob li ħajġi hu. U da daħal, poġġa bil-qeda, U kelli l-handbrake molli, intefa hekk, kien naqa' qawwi, u qalli iċċakkja t-tajers. U jien għatlu, orrajtu, għatlu ħat iġi ħdejja tipo biex nara u kienet ix-xita. Kif ħa noħroġ barra ħabba xita qalli le idħol poġġi qalli. U dħalt jiena u ma stajtx nizzel il-handbrake. Għax kien iebes.
Li kien hemm Għax kien qawwi ħafna. Vera. U jien għatlu, isma, hi għatlu, u kienet tajli li l-learner tijaj, kienet tajli, oqot attenta minn dan, għaw mill-handbrake, u għara li dejjem ikun ġviri li kollok spazju għalih. Allora jien għatlu isma, hi, tittersaq naqa għalli kolli spazju. Eh. U da għalli, ija, ma. Fejt n-nummu. Fejt n-nummu jena.
U jien, għetna mill-test, insomma, d-dini mill-ħamrun u kif wasalna l-imriħer xita mal-temp kbir, eh? eh. U da, insomma, bil-wipers, eh? u jien tal-limt ukoll li biex tħares lej il-mera, tittamil forma ta' salib. Ġviri. U jena laqta kien di prizzera. Eżat.
Jibdej tamel.

U ħanduru hekk biex nerġgħu naqbdu triq tal-ħamru ħanitlu ġbir l-aħħar biċċa. Eh. U kif insomma ħanitlu taqaf li karozza u naraħ jien qelleb għal karta roza. Il-karta roza. U jidejjem kont ngħid.
Karta roza.
Kellu kienu kollu eh, karta roza. Kellu ħafna ċerimonji, sa' Kienu kollu karta roza, eh, jrid jittikja. Eh. U jien għat waqaf li tipo da insomma. U għatlu U kont dejjem ngħid, jekk xi darba nkun waqt it-test u jgħidli m'intix issuq tajjeb ngħidlu mela inżel u suq int, la m'iniex kapaċi. Kemm int arroganti. Le, żgur kont nagħmilha. Għax le, għax din vera, vera ma tagħmilx sens, mela wieħed ma jgħaddix mit-test. Le, u mbagħad jgħidlek suqni għal fejn jagħmlu t-testijiet.

U kif wasalna msomma pparkjajt, pparkjajt tajjeb u qalli, Ara kulma għandek! Naqa' l-handbrake, mhux il-handbrake, il-klaċċ iżżomm taħt saqajk ħafna. Għadtlu, ija, għadtlu ma għaddejt? Qalli iva, għadtlu eh, all right. Qalli ifhem, qalli bdejt nibża' ngħidlek li kieku ma għaddejt, qalli bdejt insaqsi, imma għaddejt? Għalaqli l-istorja u b'hekk ditfajt. Għaddejt. u b'hekk dit-tfajla ġabet il-liċenzja ta' tmintax-il sena fl-ewwel karozza.